Дойду ааттаах дьоһун дьонноох, сурт кэриэстээх, өтөх төнүргэстээх дииллэрэ өбүгэлэрбит. Итиннэ сыһыары тутан, үтүө өйдөбүл, ыллыктаах ыччат тустарынан биһиги бүгүҥҥү биэрибитигэр кэпсиэх көрдөрүөхпүт, көрдөрүөхпүт. Сунтаарбытыгар устуоруйа ааспыт түгэннэрин үйэтитэр, кэрэһэлиир ытык сирдэр, өйдөбүнньүктэр элбэхтэр. Сыл хонуга астаҕын аайы кинилэр туохха, кимиэхэ наммыттарын, кимнээх оҥорбуттарын суолтатын билэр дьон аҕыйаан иһэллэр. Кэлэр кэрдиис кэмнэргэ ыччаттарбытыгар итилэри чөл хаалларарга, онобулларын кырдьыктаах кэпсээнин тириэрдэргэ маннык кэриэстэбил, ытыктабыл тэрээһиннэр суолталара улахан. Улууспутугар төһө хачча маннык устуоруйа пааматынньыктара баалларый? Кинилэр иитэр, үөрэтэр суолталара туохханый? Улууска барыта үс отучча ытык хирдар бааллар, барыта бучуокка тураллар. Уонна оттон бу ытык хирдарбыт биһиги улууспут олоҕун, дьонун үлэтин-хамнаһын, героическай поступоктарын барытын кэпсиир, ытык ирдэр. Баны биһиги эдэр ыччаттарбыт оттон дьэ билэ-көрө атыахтаахтар уонна оттон улуустарын историятын билэр буоллахтарына дьоһуннаах дьон буолан улаатыахтара. Уонна оттон дьэ бу аҕа көлүөнэ хорсун быһыытын, хорсун үлэтин холобур туттан Отто кинилэр онно тэҥнэһэр сыаллаах-хадааччалаах бэйэлэрин олохторун олоруохтаахтар. Аҕа көлүөнэ дьон биэс сыл устата сыралаһан тургуппут эһэлээх кэмҥэ сир-сир аайы атааннаһыылар, байыаннай дьайыылар тахса тураллар. Кинилэр анал быстах да диэн ааттаммыттарын иһин сүтүк элбэх. Аныгы кэм үтэйэн таһаарбыт сулустаах да, сулуһа да суох геройдарын эргиллэн кэлбит уонна инники кэлиэхтээх уолаттарбытыгар сыһыан туһунан Уоппускаҕа кэлэ сылдьыбыт анал байыаннай дьайыы кыттыылааҕа Күндэйиттэн төрүттээх Алексей Игнатьев кэпсээнин болҕойуоҕуҥ. Уот Маҥалай ортотугар сылдьар биир дойдулаахпыт геройдар элбэхтэр, ол эрээри биллибэккэ хаалаллара үгүс диирэ оруннаах. То биһиги онно хахалар элбэхпит Хунтаартан үспүт уонна Уһун Күөл уола кэлин кэлбитэ күһүөрү эргэтэр примак диэн төрдүн эттэ этэ дуу Ол ол дэ бастакы хохол күһүҥҥү наастыкка ыраазы передовойга киирбит этэ, эмиэ пехотаҕа түөспүт этэ. Ол киирэн дьэ улахан хохоллор наастыттарыгар түбэһэн хоҥотоҕун ытыалаһан дьонноро сорохторо куотан, сорохторо отой окуопатыгар саһааҥ ылбыттарыгар хоҥотоҕун ытыалаһаахта ытаахтаабыта, ытыппыт этэ, ранение ылбыт этэ, нэһиилэ тыыннаахтаххыбыт этэ, хата. Ол улахан хорсун быһыытатаах хаалахтаата, туохта наҕараада биэрбэтилэр ууга. Манна бэйэбит улуусбут дьоно туохтууллар ини? Өйдөөн чэстиилэрин диэн санаалаахпын уонна бу да үйэдээннээх хорсун уолаттар бааллар нуучаларга. Магадаантан сылдьар Дриом диэн уол баар. бурустой баҕайы апкатыҥыр, кибис-кирдээх, итинник уолаттар кыайыыны аҕалаллар. Хобус соҕотоҕун туох паркашкатын, бронигын, аптамаатын быраҕан, чэпчэкичик таҥнан аҕыйах граната ылан баран киирэн онно укроптомун ыларын анныттан миинэлэри хомуйар уонна эбиитин гранату тамнаан баран кутан кэлэр. Субуоһа сылдьар уолаттар аймахтарыгар, чугас дьонноругар, тэрилтэ салайааччыларыгар, биир дойдулаахтарыгар этиэм этэ, Анараттан кэлбит дьоҥҥо киһилии кэпсэттиннэ, тоҕо диэтэххэ наһаа туохтара дьанан кэлэр эбит айылҕалара. Кыайан адаптацияны баран эйэлээх олоххо кыайан олохсуйбакалар киһи баран ылаллар. Онно-манна тиийэллэр аргыа охтоллор, ону дьэ эһэргэһээн, поддержкалаан Көсөллөрө буоллар диэн баҕаһыналаах. Ааспыт алдьархайдаах сэрии бүппүтэ эһиил аҕыһуон сыла туолар. Ол эрээри сэрии дуораана ыар сүтүгэ күн бүгүҥҥэ диэри дууһаны аймыыр. Сунтаардааҕы гимназия уонна политехническай лицей үөрэнээччилэрэ көрдүүр-ирдиир экспедиция састаабыгар киирсэн киэҥ далайа элбэх саллааты мэҥэстибит Иильмэн күөл кытыытыгар хаһыыларга сылдьар. Бу Иильмэн биэрэг кытыытар Уһун көстүмнээх. Көрүҥэр бу биэргэ бу крутой. Дьэ маннык атаакалаабыттар биһи байыастарбыт. Көрбүт киэҥ баайы бу. Утары биэрэ көстүбэт. Биис оҕо уонна икки руководителлэр Андрей Альбертович уонна мин Сергей Серафимович кэлэн иһдьэбит. Бу буоллаана биһи бу сезоҥҥа вахтаҕа үлэбиттэн разведочнай үлэ диэн буолар. Ол иһин буоллаана илдьэммит эрэ шубунан үлэлиибит. металлоискательынан уонна тубабыт провал буламмыт. Баҕар манан диэтэхпинэ шурпа хаһан бараммыт диэн шубунан

Август дуу, сентябрь диэки буумар уураҕа ылар, онно кэлэн дьэ уже дьиҥнээхтик итини хахан бүтүннүү боруоҥканы туора отрабатывайдаан диэни туос көһүннэҕинэ сыттаах диир. Кыыркытыларынан эмиэ дьыыппыт, тылбаакай иһин эрии оскуолактарын туохтарын булаттаабыппыт. Ыарахан тыннах экспедицияга үөрэнээччилэр кыттыбыттара иккис сыла. Историяны, археологияны, дойдуларын уруккутунан интэриэһиргиир оҕолорго маннык сырыылар суолталара улахан. блиндажтары, искательынан көчөммүт матроннары, дизелары, снарядтары, миномет доктор буллубут. Оттон основном Баахта үчүгэй, үлэ үчүгөтүн барда, бара турар. Оҕолорум бааллар, субуттар бааллар, бу сунтаардар бааллар, балааккаба уоттар бааллар. Одесса сүдьяйын тулуйан дьаллар, үлэлииллэр. Дьоннуу сылга хэтии бэримэтиэр манна оттоку слышная бригада сахалар

и командиров Красной Армии. Вот. А сколько с вами людей? Э, на эту вахту с нами мы приехали 8 человек из города Сургута. Отряд поисковый «Норд», э, созданный на базе Сургутского политехнического колледжа Быйылгы бахтаға сунтаардартан ураты Чурапчыттан, Мэҥэ Хаҥаластан, Тааттаттан уонна атын регионтан, Сургуттан дьоннор бааллар. Май бырааһынньыгар бары бииргэ полевой парады тэрийэн ньиргиттилэр.

Сунтаар улууһун делегацията бу күннэргэ анал байыаннай дьайыыга сылдьар биир дойдулаахтарбытын көрсө, кинилэргэ олус наадалаах техниканы, квадрокодтардары, экшен камералары, онтон да атын гуманитарнай көмөнү, дьонноруттан кэһиини илдьэ уонча хонукка айаннаан тиийдилэр. Тагахыл бутарукут диэн бу май бырааһынньыгынан уонна кыйыы күнүнэн эрбэттербитигэр дьонноруттан Ону таһынан бу фонда нөҥүө уонна тэрилтэ салайааччыларын нөҥүө общественниктар нөҥүө көмүл хомуллубут көмөнө аҕаллыбыт. Ол курдук үс квадроцикл, икки мотоцикл, ону таһынан квадрокоптердар, тепловизордар, GoPro, ол курдук элбэх наадалаах бу көмөлөрү аҕаллыбыт. Оны бэҕэһээ Ростовка уолаттарбытын госпитальга сытар уолаттарбытын көрүстүбүт. көмөлөрбүтүн төһө сыалларынан барыларыгар үҥэтэ атыахпыт. Онон дьэ туйунан туһунан бу манна күүс-көмө буолбут буола да сылдьаргын мутугар барҕа махтал тылларбын этэбин. Тан эһиги көмөҕүтүнэн бу уолаттарбыт түргэнник кыайан-хотон дьонноргор дойдуларгар этэҥҥэ эргиллэн кэлиэхтэрэ диэн баҕаһынаан тиэрдэбин.

ааттарыттан, антаардартан улууспут баһылыгар Анатолий Васильевичка, олохтоохторго Эдуард Егоровичка улахан махтанан туруммут дьоммутугар эҕэрдэ ыытабыт. Бары этэҥҥэ өйдөбүт, этэҥҥэ дойдубутугар тиийиэхпит. Уйахал! Уйахал! Бардылар! Унтаар улууһун эрингенологтар быраастарыттан ааттарыттан бу икки посылка хомуйан ыттылар балыа аатыттан уонна Унтаар улууһун администрациятын аатыттан фондразвитие Сунтаарского улууһун аатыттан бу тепловизорный коллиматор уонна GoPro запись кайдергат постоянно Хосун кэллилэр маннык передовой китилбит хуах була

Кыайыы көҥүл тыынынан илгийэр ыам ыйын күөх урсунугар үрүҥ күн чэмэличчи тыттын, буурҕа буркун буома тохтоон, эйэлээх кэм эргийдин, им тосхол сатыылаатын, сүгүрүйүү махтал уҕараабат.